Amasa bika kan pathian Jesuh balan nganak co ko se. Tuzing ṭhitumnak puai hi vale le ṭhitumnak puai si lo. Pathian min den a thiangmi ṭhitumnak puai si ti Amasa bika kan ka du. Monu cu mopa sinah aho nih dah ap lai? Keimah a ṭa Kri thawng nih na sia yung thawng sinah ap.
Lunglawmnak in kan kut kan beng lai. Maupa nih monu cu rem tein a kut ah i tlaihnak le dirpinak nawl an ngah cang. Zapi sinah bia kakhat nih kan hngalta hna lai. Leng, Tincer Zi le Val La Sam Yo Thung a thiangmi lehthah kut sihnak hi kan ha tla lo tiah a kan kuat duhmi nan um lai ti cu ka zum lo nan um maw kan kuat de lu te u ma ma si wa don khan tu kan kuat tu pakhat mat han um lo caah Bible thiangrelnak le forfialnak tlawmpal te in ka von ngeih hna lai Jesuh nih cun a hram thawk in Pathian nih nu le pa ser hna cucaah pa nih a nu le a pa kha a kaltak hna lai i a nupi he an i fon lai i cu hna pahnih cu pumkhat an si lai tiah sertu nih cun a ti timi cathiang chung ṭialmi kha nan rel bal lo maw cucaah

Limial di na um ho ta u di pin i phaya ta khen di phe sai ve tabo te no mu do aya ku lu ma khwe khwa se men ku ming do mu di don mi u le nam lai ka zo na hin judah mi phun zumnak in an tial caah pa nih anu le pa kha kaltak na lai i a nupi he an i von lai tiah kan hmuh Asia context kan nih Laimi context in tial rak si seh law cu nu nih a nu le pa kal tak hna lai i pa inn ah pumkhat in an i kon lai tiin tial a si ko hnga le a dang pakhat

Bawipa tang i nan i dor bantuk in nan vale tangah i dor u. In nannih zong nih nan nupile kha nan dawt hna awk a si. Mingma di mimi kukum apai, lindi pai i

Monu nih a ka zulh ve lai. Keimah Tin Cer Zi nih
nangmah la sam yo thung cu
cathiang nih a chim bangin
a thiangmi kut sih lehthanak in
kan cohlan i
ngandamnak ah siseh
Zawtfahnak kan ton caan ah siseh,
siṭhatnak le sifahnak zongah
ka dam chung vialte zumawktlak in
na nupi si dingah
Pathian hmai le mipi hmai ah
bia ka kam. An biakamnak le an i dawtnak tette ah suizung bunh i bunh piaknak stari lai.
Kan theih cio bantuk in sui timi nih hin siangpahrang pennak a nuam tukmi a ṭha tukmi a ṭhangcho tukmi khi hmanthlak a si i sui timi nih cun nunthiamnak zong a langhter fawn cun kutdong hrolh kan timi paohpaoh te hi zeitik hmanh ah donghnak a ngei bal lo i hi kan ka van thok hitin ka van kuak hel i khoika zawn hmanh ah donghnak a ngei lo a so mu si le le su sui sura tisa si chen mangan chen genuineness

an mei an chiah vialte na ta si cang ka ta cu ti an i piahnak a si caah tu sui le sut an i sut pah zong ah hin biachim ning tlawmpal te an van ngei rih lai i siano ko lai so ma phiat te lai so pi dong ma so pe ma phiat te

Ka monu nih Zeitete lai. Bia kai kam cangmi tette ah le
kan dawtnak le ka ngeihmi vialte nangmah ta a si cang
ti langhternak caah
Sui zung bun
na kut cung ah
zapi hmai le Pathian hmai ah lunglawm tein
kan bunh cang.
Kan kun kan piak tuah hna lai kan lampi hna. Thla ka cam piak ta hna lai. Hallelujah Bawipa ni min thiang thang thang in um ko seh. Ina nu pa i bona rak khao khi cang na i. Nu le va sin ding in Bawipa nangmah nih an nunnak pakhat le pakhat na rak theitlaihter cang hna i tuchun caan ah a thiangmi ṭhin uknak CCCM Puchung biakinn ah tuah in a um i hi nangmah program a si cah Bawipa hmasa bik na min thiang thang tat in um ko seh Kachin na Laimi a kan fonhtontu a cang Kachin i fa upa rak si lai i fak hniang a rak si miphun khat te kan si Cucu caan ah mah cucu ṭah le far bantukin umnak caan ṭha nangmah nih na kan siam piakmi a sung lawi tu Albani in Bawipa tu bia na kan bantuk khan pakhat le pakhat cungah dawtnak lungthin fek tein an ngei i an tih hlan lo an dam chung vialte lungrual thanuam tein an i dawt i nu le pa le salo rualchan zong tluk ceu tein an dawt thiam i cuti cun miphun ca le ram caah le Pathian nangmah ram ca zong ah rian a ṭuantu ohmai suang a kaltu fanu faṭha innchungkhar ṭha an sinak hnga ding caah nang nih thluachuah pe ko hna an nunchung vialte zawtfak khuaruahar vanzannak le ngaihchiatnak le mitthli tlaknak zong tong lo in an ton sual zong le tuan thiamnak ngei in na ram ah zumhfehnak te he karahlang mi nuva an sinak hnga ding caah tu cu ni Abuti Bawipa hi kai zapi hmai ah le nangmah hmai ah le kan tha mi hna hi thachua kan pek piak na tia Jesuh ti min in thachua pek hun tha ka cham ka ba le ka pathian amen Atu cu minung ṭhutnak si lai i min ṭhut lio ah khan leng bawi Jin Ṭial nih hla kan sak piak lai a ti tete ne phet lengmah ṭhu bu ṭhen phi pa e.

taru ta le taru tami le a phuai ri taphi phi tawng a phi ba le thu tawng hu ya te Jesu naam an ai kho ba le tiang kam that in um ko se ka pa tu ni thun chan tong ka pa ka pethian nang ma thong that nak chan dai ma zat kan han huwa ka pa hi ka mun a boi pa nang ma ni na phat na mi fanu fapan na ṭhitum thlacham nak a boi pa dam lom te in boi pa dai rem te in chan a kan han pi tu boi pa nang ma na si cha boi pa na min ka din thong that Hallelujah Bawipa nih min thiang thangṭhat in um ko seh. Na nuva sa zong thla kan cam. Nangmah nih Bawipa hallelujah an dam chung duang ten lunglawm ten Bawipa nunter hna law na ram ah Bawipa ka ra lang ve ni le nangmah dawhnak ka langter kho tu fanu ṭha fapa ṭha an si nak ka ding caah le tu chun i Bawipa lunglawmhnak a hong ngeih pi tu minung vialte kan zate cungah hin Abik in anmah pahnih cung zongah Bawipa Jesuh Khrih khan ver ngeinak le Bawipa Pathian he tong bal lomi dawtnak le a kan umpi zungzal tu tiang thlarau lamhruainak cu kan zate cungah le bik in ina nuva cungah mun cam cin hram se. Amen.